Hi, i welkom na un episodio nobo di Kodashi Podcast. Ami ta boso host Angèle Marie i awin mi ta sinta ku Nathaniel Hansen. Nathaniel, welkom. Danki, danki. E podcast aki ta un inisiativa di Komité di Konmemorashon Pasado di Sklabitut i kaminda nan ta kue e tema di kurashi aki i hasi diferente aktividat i inisiativa bou di e lema aki. Nos a papia ku Nathaniel awe tokante di e topiko kurashi. Kon abo ta definí e palabra kurashi pa bo mes? Pa mi kurashi tin ta makan ku hasi kos maske bo tin miedu. Dus si bo no tin miedu no ta kurashi pasobra esei ta djis biba, eksistí. Pero si bo tin miedu bo disidí hasié tòg, esei ta kurashi pa mi. I den bo karera, tin un momentu ku bo ta kòrda kaminda ku a eksigí hopi kurashi fo'i bo? Hopi, hopi mes. Um, pero un di nan ta ora ma decidí ku mi no ke studia rechten mas, mi tabata studia rechten na Maastricht. Anto ma studia rechten pa tres aña, anto ma ripará houn tur aña. Fin di aña vooral mi ta mane, no, mi no ke esaki mas. Ku aki no ta mi vibe, esaki ta Mi mester ta, mi sinti manera mi mester ta ta un hende un tiki mas stijf cu ken mi ta, bo sa, di berdad. Dus mi a dicidi den mi delastra aña awak, mi no ta mira mi mester traha den e cos ei, dus laga mi purba bay pa muziek tog. Anto, ya, esey tabata e un momento cu a exigi hopi di mi, pasobra nunca mi no a kere cu lo ta posibel pa mi, pero mi a, mi a echt a traha hopi duro pa e. Anto. Como a yega na. Tin pas tambe uiteindelik ku e desishon di kambia di e seguridat ku por ta rèk den Port Arcebo ku algu ku ta un tiki mas mas lòs, por ta mas mas intuitiv manera muzik den bo bida? Ta e bon pregunta. Mi a ripará ku sèn no ta tur kos. Mi drenta rèk tempu so mi kier a gana hopi sèn. Anto semper mi a gusta lesa dus mi di, ah, e kòki ta pas bon ku mi. Pero Marie para ora mi ta studiando tambe cu unico momentonan cu mi ta sinti mi echt mi mes tabata ora mi tabata toca for mi tabata papia cu hende tocante di muziek of mi tabata produce muziek den mi kamer cu mi headphones bisti. Dus Marie para cu tog tog si. Asta si ta un tiki mas difícil riba e vlak finansiero, ku si mi ta hasiendo muziek tur dia ku mi ta bai sinti mi mi mes. Anto ya esei mi a aseptá e trade off. I abo a bin ku e pas, abo a haña e pas ei ku e desishon ei. Pero bo tin bo mayornan, bo tin bo support system rondó di bo, manera bo amistatnan, bo klasgenotennan, bo dosentenan. Kiko nan a pensa ku bo ta kere a kambia bo bida asina drastically? Sí. Ora mi tabata studia lei, mi tabata hopi mal studiante. Esei mi mester bisa, mi mester ta hopi eerlijk. mi tabata mal studiante. Mi, mi, mi no tabata faya ku, ku puntonan kiko nei. Mi tabata hal zes, zeben. Rato, rato hasta achtzi mi tabata haya interesante. Okay. Pero mi no tabata let op den klas. Mi tabata keda reklama kuantu rabia mi ta tin riba e studi. Anto Mi ta kere mi tabata un tiki un downer. Anto, ora el bin na muziek, tur hende a mira ku esei ta kon algu ku ta pas mas tantu ku mi. Dus mi mi klasgenoten, nan nan ripará, nan ta sa kaba. Anto, mi mama ku mi tata semper ta ke pa mi studia muziek. Semper nan a enkurashá mi pa mi hasi muziek. Anto, ora mi a bisa nan ku mi ta bai purba, nan tabata hopi kontentu. Sí. Mi rumannan tambe lo ta hopi supportive. Ku no ta algu ku bo ta tende hopi fásil. No. No. Di rechten bai muziek. Dus mi normal bo ta tende ku mayornan ta ex, no eksigí, pero nan ta, nan deseo ta pa nan yunan por studia Sí. algu ku tin seguridat, ku nan ta mira nan por sigui krese den dje, ku no ta asina bo no sa ki temporada esei ta drenta òf no. Sí. Un kos ei ku nan eksigí ta pa mi kaba e studio di rechten. Mas okay. cabele sí. Okay, mas cabele. Mas cabele, pero mm -hmm. en vez de cabele den tres años, mas cabele den seis años. Mm -hmm. Entonces, dos je años nee, um, via tres je años nee, me estaba estudiando muziek también. Okay, dus base tu dos pareu? Sí, pa mané tres años. Como balanza dos estudio completamente diferente mm -hmm. na mes momento? Mas chamalo mes. Okay. Wa, ma Semper ta tin ku muziek. Muziek ta algu mi ta kere rèkten tambe, si mi tabata mas interesá den dje, den e temporada ei, mi a bisa. muziek ta algu bo por sigui siña henter bo bida, anto ainda bo no sa tur kos. Dus, ora mi tabata studia mi ta semper sinti manera, hey, mi no ta hasiendo sufisiente, mi por hasi mas, mi por ta mas mihó. Pero hopi bem mester a stop loke mi ta hasiendo aibanda pa mi por focus Focus riba mi riba su thesis thing, yep. y mi otro vaknan. Dus esei tabata mas dificil. Um, dus mas sinti cu mi ta mane mitar mitar cu tur cos. Pero un cos si cu mi si cu a yudami cune ta mi work ethic. Pasobra um, si bo tin examen, bo tin cu toca un cantica mayan. Bo no por cuminsa traina awe. Yeah. Bo ta bai zona hopi malo. Mm -hmm. Dus te sea pone cu mahaya e, e, e gewoonte di sinta train tur dia. Mi taba te toca tur tur dia, uh, no matter what. Mm -hmm. De sei tambe, ora mi taba te trahando riba mi thesis o studiando pa algo pa rechten, ma trece enan. Dus ora mi taba te di focus riba rechten, mi muziek a bai un tiki atras. Mm -hmm. Ora mi taba te di focus riba muziek, rechten a bai un tiki atras. Pero eigenlijk, na yuda otro si. Ora bo wak bek, bo so e ten lek si bo mayornan a motiva bo, nan a yuda bo bisa bo, Bo sa, kaba bo e studio di Rechten. Kaba lei prome, anto despues bo a bes hasibo si. Bo hasi tur dos pareu. Looking back now, lo bo a tog a desea pa a focus riba un so, mirando cu bo mester a make certain decisions cada be pa oke, riba cua mi ta bay focus awoki? Bo sa tog no. Pasobra Rechten a trece un sorto di manera struktura ku mi ta tin mester di dje kon komo persona, kuma trese den e muzik. Nto muzik a trese e ora ei rutina anto fokus anto consistency ku mi ta tin mester di dje pa e rèkten. Den aki loke mi ta kere si ta rèkten so lo mas i lo mi no a kaba e estudio, so lo mi no ta tin motivashon. Anto si tabata muzik so mi ta kere lo mi ta bisita fiesta hasi kualke kèn senter ora anto lo mi no tin manera. E disiplina, disiplina, e work ethic ku bo a desaroyá durante di e estudio di dos studie. Sí, sí. Sí, ok. Wou ki ban mei den e historia di conservatorium. Mm -hmm. Paso esei mes en itself ta algo basta grandi mi ta kere pa disidí di bai hasi algo ku ta rekerí ta rekerí ku bo ta bai haña kritika konstantemente. Mm -hmm. Konstantemente, sí. Kon bo a yega na e desishon di bai hasi spesífikamente Conservatorium na Maastricht? Mi tabata studia na Maastricht kaba, anto esei mi a pensa, oké, si mi ta studiando akinan kaba, mihó mi studia muziek akinan tambe. Ta mas fásil pa mi kombiná nan dos. Anto pa mi studia, semper mi a gusta jazz. Feora mi ta tin diestres aña. Su prome mi tata ta toka den misa huntu ku mi tata ku mi rumannan. Anto nos tabata toka hopi ku akort, pero akort simpel, no? Pasobra esei ta kiko nos a siña na kuminsamentu. Anto, at some point bo ta tokando den misa tur siman, Bo ta toka e mesun kosnan, anto bo ta kuminsá pensa, hey, mi ta zona laf. Mi ta hasiendo e mesun kosnan kuma hasi siman pasá, ante siman promé, ante siman promé. Anto mi kier a kuminsá mira, okay, ki mas ta posibel ku e piano? Nto ratu, ratu mi lo skucha algu, anto mi lo tabata manera, wow! Pues mi tabata bai e konsierto ku mi tata, Randall Carson, e konsiertonan di Bernard Chatelain, ku hendenan ei. Mi ta scucha yen cosa, no no idea what it was, pero mi ta kier haña sa. Anto ta tin ah, e radio 95.1 FM, tur e smooth jazz en zo. Un par de cosas como escucha na mae asina bonita cu mi mes kier a siña con ta hace cosnan ey. Anto esey a cuminsa mi journey na Curaçao un tiki, um, a studia cu Ronchi, um, cu, cu diferente hende, um, Anto ya, ora mi a haña e chance purba, uh, mi di, ok, bon, mi ke really learn jazz properly, único manera ta pa mi bai conservatorio. Of e manera di mas lihé, mas completo. Bo ta haña cu paso bo tin e achtergrond tambe den muziek, el a yuda bo mas tanto cu si un hende cu a dicidi di awe pa mañan, ok, mi ke cuminsa conservatorio? Definitely. Pasobra mi no tabata sa A compará cu awor aki mi no tabata sa hopi den temporada ey. Mi tabata sa un tiki cos over e acordeon, anto mi tabata scucha hopi muziek. Anto esey a yuda hopi. Pasobra si mi no ta tin e background ey, anto mi no ta tin e interes den muziek, anto tur e experencia ey ta toca riba stage. Lo mi ta tin mas stage fright, mas miedu, lo mi no ta sa cu mi por toca, anto cu hende lo por gusta. Esey a yuda mi before hand pa mi tin hopi confidence cu hey m'a comienza tuma les, mi ta comprende awo, maybe it's possible. Mm -hmm, mm -hmm. So. Entonces, con bien también, Bakis, of Kiko ta atrae vos na tanto de jazz. Con bien no mané, o sea, urban music, mm -hmm. of hip hop. Porta, ese también un coco, sabe, tiene un tique pasión, pero... Sí. Ba bai conservatorium anto ba ta ba ta tocando piano, ba ta tocando un instrumento cu hopi bia ta wordo usa den jazz. Sí. Con bin jazz? Kico e tin den jazz cu ta cu ta atraebo asina tanto? Hopi cos, pero mi ta kere um si mi mi purba simplify it anto a djis kies un parchi cosnan. Cosnan di mas importante pa mi lo ta um e individualismo Los cu bo por ta bo mes. Anto bo ta tocando den un grupo, pero tur hende tin nan solo. Anto den e momento ey bo tin maki di expresa bo mes. Um, anto tur solo ta otro, e no mester ta mes cos tur ora. Anto depende ki bo ta studia, ki muziek bo gusta, bo solo ta bay zona otro. Entonces ami cu bo nos por ta tocando piano mes un largo, nos por tin mes un tanto skills. pero abo ta bay sona completamente diferente cu ami. Anto esey ta, ami ta esey bunita cu hende por mira ken bo ta door di, scucha ken bo ta door di con bo ta toca. Entonces esey ta uno hopi grandi pa mi. Um, dos ta e improvisation aspect cu bo no tin cu plania mucho cos delanta. Mi no ta un planner. Okay. I will plan if I have to, pero I like being in the moment, anto just enjoying it. Anto with jazz, bo ta prepara, bo ta siña tur bo kosnan beforehand. De ora bo ta riba stage, bo ta lubida tur kos ku bo a hasi. Kon bin esei pasó? Ami, ami no ta un hende di um, instrumento. Ta hopi mas pintamiento i ke esei. Entonces muziek blind basically. Spliká mi ora ei kon bo por train, praktiká van tevore, enton tòg ora yega na e momentu bo no ta hasi uso di esei mes. Sí, sí. Wèl, e ta, e ta un kos hopi, e ta zona un manera un kontradikshon. Pero tur kantika di jazz tin un sierto struktura. Bo tin sierto, e bas semper ta bai move den ongeveer e mesun patronchi nan. Anto e melodia dje kantika semper ta mes kos. Enton mei mei dje dje struktura bo tin e orei e parti di improvisashon. Am, si bo yega anto bo no a prepará bon, bo no sa e struktura, tur kos ku bo toka ta bai ta random, e no ta bai make sense, e otro músikonan ta bai bira wak bo manera, hey, kikoy loko bo ta Bo ta hasiendo? tokando así. Sa. Dus bo tin ku prepará, bo tin ku konosé e struktura asina bon ku bo no tin ku les'é, bo no tin ku pensa. Si bo pensa bo ta bai zona straña. Mescosí nos ta papiando awoki, anto mi ta sinta pensa tur cos cu mi papia. Ta bay ta un really awkward conversation. Sí. Bo por mira kende ta pensando tur esnan nan ta bezig. Sí. Sí. Anto cu jazz bo por scucha e. Ya. Dus bo mester ta hopi confident di kico bo structura ta, pero den e structura bo mag haci loke bo ke. Loke bo ke. Anto p'esei bo mester prepara hopi bon, pero ora bo ta e nan. Enjoy, papia gewoon. Bo tin interaction cu e otro tocadonan. Dus si nan haci algo, bo por reageer riba esey. Si abo haci algo, nan ta reageer. Dat ta gewoon masha leuk mes. Bo riba bisa awaki cu bo ta sinti, bo por ta bo mes den e muziek. Y tambe cu tin un structura pero no tin un structura. Bo ta bay menciona un di tres punto tambe. Si. Mi ta kere di tres, ma a caba bisa eigenlijk den chikito, pero e interaction. E ta echta, Miles Davis a yama e jazz un social music. Ok. Anto, what makes it so social ta, bosan tur a prepara, bosan tur conoce structura, pero bosan tur ta improvising. Hunto, na e momento Hunto. ey. Yeah. Dus bo tin cu scucha otro, si no e cos ta bay cuminsa zona malo y no ta make sense mas. Pero tin momentonan kaminda bo ta kai den un flow um, huntu. Mane un trance state, pero den un grupo di hende. Anto e koi ta mane, mane un runner's high of zo, of manera... Si bo santa hunga padel en zo, anto e wege ta bayendo masha bon mes, algo así, no? Sí. Pero yo hoor ke muziek. Anto ta sinti mane nada no ta existi behalve e muziek. Mane abo no ta bo mes, bo ta e instrument. It a kind of mesh anto ya yeah, it a hopi bunita. Mi por imagina mi con algo bonita manera esey cu bosan ta in sync basically, ta moviendo hunto sta ali pisca den awa, sí, ta sí. hopi hopi magistral. Mm -hmm. Pero como ta llega na tin e hendenan ey cu ta match e mesun energy cu bo ta bisa trece mm. den bo den bo um, obra. Sí, ta hopi difícil. Pues no ta tur hende ta bay tin e mesun um, manera di pensa. Mm -hmm. So jazz ta manera un idioma, anto de studente por papia e idioma bambisa, pero por ta ami tin un otro accent den idioma, mm -hmm. por ta ami te bin di un otro caminda, anto no que men como no por toca cu otro hende cu tin diferente sounds, pero na mi se ta open pe son dibo, anto mm -hmm. abo mi se ta open pe son di nan. Dus bo bo snan mester tin sierto kos den bosan vokabulario ku ta maneha kòm overeen. Pero esei ta den aspekto tambe musikal so a bo mester konosé e persona aki un tiki mas personal pa por mira ok nan ta baña den direkshon aki ku e e e muzik òf ku e piesa? Nan ta nan ta e mesun kos. Nan ta e mesun kos. Na conservatorio mi ta tin hopi hende cu mi no por a toca cune pasobra nos ta tin diferente, un diferente aanpak riba muziek anto nos no por a, nos no por a comprende otro. Ami, mi stima jazz pero mi background tambe ta hopi gospel, hopi RNB, hip hop, tur e cosnan ey. Anto ora mi toca esey ta, mi ta really draw on those influences. Dus si bo ta un hende, bo sa, bo a lanta na België. Unico cos cu bo gusta ta jazz, standards, anto. E tradicional anto así. Tradicional anto muziek classiek, cual ami no tin hopi ervaring cune. Nos proba toca hunto e cos ta bisa no hopi straño. Pero tin bia bo ta hanja e hende, si, bo ta toca cu nan un bia anto bo sa caba, yo, nos ta bay ta friends for life. Pasobra bo san ta comprende e otro sin mester papia. Bo ban papia un tiki mas tanto tambe di e conservatorio cu bo a bay aki. Kiko tabata e demographic di e studiantenan na conservatorio? Mayoria tabata Oropeo. Okay. Nos a tin un par di Koreano, un par di um, di hende di India. Um, pero mayoria hende tabata Oropeo. Anto, ami tabata letterlijk the only black guy. Den entero eskol? Anto definitely the only Caribbean person den entero eskol. Dus bo ta stand out mas tantu yori ainda Hopi ku mes. normal. Sí. Sí. Kon bo tabata sinti bo yori den bo stud- studentejarennan den conservatorionan ku mi no aba di úniko, òsèra hende pretu, hende di Caribe, hende di Kòrsou, ku ke trese un tipo di muzik dilanti pero ku por tanto nan no ta bai komprondé esaki mesun bo? Um, Na kuminsamentu e no e kosnan kansa mi hopi, pasobra mi tin nan tur kosnan nobo, mi ke siña for di tur hende, siña tur kos. Um, dus na kuminsamentu mi ta kon ne, whatever, mi ta bai siña loke tin aki nan. Pero mi a ripará den fin di mi tweede jaar, kuminsamentu di mi derde jaar, um, ku mi kier a krea mi mes muziek, unda mi kier a eksplorá sierto kos. Um, souiso ku influensha di Kòrsou, Pero mi no haña si e hopi realístiko einan. Lo no ta tin yende ku lo por a siña mi einan Sí, tampoko. tambe. Dus m'a focus mas riba e banda di R&B ku hip hop. Pero asta di esei, den henter un, den un skol ban bisa di shen hende, tabata un skol chikitu así, ta tin por ta kuater, sinku hende ku tabata interesá den loke ami ta tin interes den dje. Pero e par di hende ei nos a krea un basta muziek huntu, anto nos a, nos a skita bon ku otro. Bo ta haña ku bo mester a e ora ei tambe konvensé hende dikon bo músika e ora ei ta loke e ta òf ku dikon bo mester tin mas di dje. Sí, mi dos hendenan no ta no tabata komprendé mes. Esnan mei ta un skol di jazz, nan ta tin nan tur ta you know old old white guys. Anto nan tabata supportive si, pero hasta si nan tabata purba support mi riba mi mi path, nan por a siña mi loke nan sa so. Yep. Cual ta hopi, anto mi ta hopi gradecido, pero cierto cos mi mester a gewoon siña riba Hacia mi bo mes. mes, sí. Um, dus esei tabata un tiki difícil cu mi a repara cu mi no tabata zona manera mi kier a zona, pasobra mi tabata mes sin eigenlijk mitar di mi educacion. Y e curashi ey pa toch haciele, di unda esey ta bini? Kico ta e driving force? Kico ta e candela den bo cu ta pone cu maske por ta nan no ta comprende bo, maske por ta bo ta sinti bo bo so, ba sigui haci e toch y ba cabe haciele? Si. Mi driving force ta cu mi ta echt kere cu tur hende mester da na mes. Unda esey ta inclui mi mes. Dus mi mester di mas, mi ta tin mester di mas kennis, mas skills pa mi por ekspresá mi mes manera mi ta ke. Dus esei mi por a tuma for di e skol. Pero tambe mi mester a push mi mes pa mi hasi kos pafó di e skol pa mi por a ekspresá mi emoshonnan, anto ken mi ta komo persona, anto konèkt ku hende riba un manera un tiki mas outéntiko. Dus esei tabata e driving force pa mi, gewoon. Mi ke ta mi mes, mi ke skucha, mi ke pa hende skucha loke mi tin di bisa, ende mi ke skucha loke otro hende tin di bisa tambe. Y bo a menshoná pafó di skol. Kiko ta e kosnan ku bo a hasi pafó di skol ku a yuda bo den esei? Mi ta tin un un par di amigu, uno di Perú, uno di Alemania. Den nan dos tabata mi tabata hopi hopi kreativo, anto hopi sensitive, anto hopi interesá den otro estilo. Anto nan tabata gusta e R&B sound, e hip hop sound, pero nan tabata gusta e jazz sound tambe, nan taha gusta e gospel sound cu tu cos. Anto nos tabata gewoon get together despues di school, cushina hunto, sinta na mi computer traha muziek. Por horas largo traha muziek, cushina, come, papia cu e kends. Anto esey tabata pa mi un cos cu a gewoon inspira mi, anto nan mi hopi energia den mi den laster par di aña. Na Kòrsou aki bo ta sinti falta di mas support system òf mas interes tambe den unu bai conservatorium pero tambe pa por sigui den e estilo di musika di jazz y no por ta no cu esaki nan ta malu pero no por ta muzik urbano. Mi ta haña cu e muzik urbano ta algu. Cu tin e mesun sorto di spiritu cu Jesse tin back in the day. Ok, con asina? Ta algo cu bo no mester ta hopi ricu, bo no mester tin hopi materials of so pa bo por traha e muziek ey. Anto bo por expresa bo mes hopi bon, pasobra bo mester skibi bo palabranan, bo mester dicidi ki bo flow ta, bo stem ta bo stem, anto e hende ta scucha bo stem, anto ya, bo no por cambie. Entonces ta algo tambe cu ta hopi expresivo. Mi ta haña ku nan ta hopi similar. Mi ta kere e diferensha di mas grandi di jazz ta ku jazz ta tuma hopi tempu promé ku bo ta even average. Yeah. At it. Mane jazz ta hopi, hopi muilik. Anto mi no ta verwagt ku tur hende den mundu lo ke sakrifiká asina tantu tempu pa nan siña tok'é. Pero lo mi ke mas hende pa siña jazz, duna otro lès di jazz, mas jam sessions akibanda, mas un sin. So mi ta haña ku aparte for di e enjoyment ora bo ta bon kaba den jazz, siñando tur e kosnan ei over di muziek, maske e ta difísil e ta hopi rewarding. Sí. So bo tin un eureka moment tur siman. Anto esei ta keep yu pushing, e ta tene bo hopi bij, hopi sharp. Ku urban muziek tambe bo tin e kos ei sí, si bo ta echt pushing yourself pa bo ta the best. Uh, vooral como, you know, producer of un rapper. Ding hopi cosas que tengo así. Um, pero cu jazz a otro, but echt going echt into the nitty gritty details, die theoria, cultura, muziek, dat ding, voor die, ja, voor het commissament. Mm -hmm. Y como un jazz player, mm -hmm. wat arriba stage. Mm -hmm. Wat tiene courage también para hacer tour bia, como subir stage? Um, e parti di um, trade up ta algo ku mi tin un strange relationship kuné. Mm, Squee con nos ntigi mas tandi kita si el extraño. Ta algo ku mi gusta hopi. Mi daña hopi lek ora mi ta hasiende. Pero tur e partinan ah, di logistiek rondó di dje mi daña basta iritante. Dus, Ken kita kai bou di logistiek? dus um, transporte bo instrumentnan Ah, di ja, einan p'e asina. stage. Mhm. booking gigs, bo sa bo tin e marketing ku tur e diferente kosnan ei. Bo tin ku buska bo band, bo tin zòrg pa nan pa e repetisinan bai bon. Anto ban bisa bo hasi tur kos korekto. Tin chèns riba e dia ku bo tin ku toka ku un hende ta malu òf ku nan no a train manera nan mester a train. Anto tur e kosnan ei pa mi ta bira henter un strès rondó di e tokamentu. Pa mi e momento cu mi ta tocando mi gusta masha hopi mes anto despues mi por ta contento pa dos tres siman ta djis pensa riba e cos ey pero pa mi ta tuma hopi esfuerso eindelijk pa mi yega na e punto ey dor di tur e cos rondo di dje. Y ta bo mes ta haciendo esey pa abo? Dus e business part of it bo ta e ta saca bo tambe foe e aspecto di traha muzik e ora ey cu por ta bo ta sinti bo menos rustig menos natino durante di bo performance? No durante e performance, pero around it, si. Okay. Entonces te pone okay. cu e ora en vez de componer of ta creativo of preparar cos train, mi ta bezig ta bosa message hende wak an ki dia bosa mm -hmm. por, bon por dia ay no, bon, bon por dia ay, an abo no por, así ne cos tan de cana, mm -hmm. anto mm -hmm. Ya, ami, mi tambe ta algu ku mi tin ku traha riba dje, mas mihó ainda, ta algu ku mi ta bai traha riba dje aki. Esei bira mas comfortable tambe. Bira mas comfortable den Sí. esei. Ki ki bo ta kere lo ta metodonan of ehercisionan ku lo bo por hasi pa bo tin mas kurashi den esei, pa por tin mas am, seguridat den e manera ku bo ta presentá bo mes komo un businessman pero tambe un artista? Mi ta kere community ta un cos hopi importante. Si bo tin mas hende rondó di bo cu ta haciendo e mesun cos, bo por puntra nan pa diferente aviso, bo por pidi nan yuda bo den un cierto momento, of bo pidi nan, hey, bo por haci esaki pa mi, mi ta haci esey pa bo. Enton asina bo ta haci henter e proceso mas leuk, mas facil, pasobra bo tin accountability, pero bo tin friends cu bo por vent about si algo ta cansa bo. Pa nan tambe pasa den mesun cos esnan por yuda bo tambe. Y no ta algo cu bo ta keda tene na curason, pensa erover. Precies. Sí, sí. Precies. Entonces esey tambe ta algo cu mi ta echt actief bezig cu ne, ta gewoon crea mas communities rondor di muziek, entrepreneurship, tur e diferente cosnan ey. Bayendo bek na bo, por ta infancia of bo middelbare school jaren, Bo ta tin e suerte ku bo a lanta den un famia ku tambe ta toka muzik, tambe ta ku ta musikante, ku ta traha kantante, whatever. Bo ta sinti falta di esei tambe na skolnan òf den enseñansa ku por yuda motivá nos hóbennan pa por kis e stap di bai konservatorio òf pa kis pa ta un jazz player? Sí, sí. Na Kòrsou mi, mi ta komprendé si ku. Ya, mi ta kere ya tin ta make ku e slavenijens o tambe ku hopi hende no tin generational wealth. Ta tuma hopi tempu promé ku bo ta yega e punto kaminda bo ta sinti bo safe sufisiente ku bo por bisa bo yu bo ruman, Sa, pa hasi mi ziek numa pasobra bo ta bai ta oke. No mi ta ripará ku mi mes tambe, mi mayornan nan ta yuda hopi. Um, cu support cu cosnan ey. Pero ta difícil pa nos también, como está haciendo muziek, como no bay, si data engineering of algo así, na, of rechten, um, cu ta más stabil. Dus, mi ta sinti cu también door di e situacion economico di hopi famia, cu muziek no ta wordo mira como algo cu ta posibel, feasible. Maske, awo cu mi ta na Hulanda, mi ta ripara, Na Holanda ta posibel. Sí. Ta hopi fácil na ei, ja fácil. No ta fácil, pero e ta doable na Holanda. Mas acceso por ta na sí. manera dan pa bo sin ele. Sí, anto cu trabou que cosnan e ta val mee. Mm -hmm. Tin hopi vraag na diferente docente di muziek. Bo tin nan gusta muziek di Curaçao e banda. Uh, nan ta interesa den nos cultura. Mm -hmm. Just gotta make it happen.

Bo músika? Sí. Sí. Mi ta, mi ta trahando riba un EP awor aki. Ok. Anto tin hopi influensha di Kòrsou. Pero ta un EP ku ta ègt pa henter mundu, pa ken ku ta. Anto, ya, tin hopi artista di Kòrsou tambe ku ta hasi kos ei ku ta popular rònt mundu, pero nan tin hopi dje Caribbean flavor ei. Entonces it's very possible, it's very doable, anto I think we should all do it. Kon bo ta mira bo mes pa yega tambe e stapnan pa bai mas internashonal? Bo tin sierto strategianan ku bo ta bai pone den akshon pa por yega un nivel mas internashonal òf kon bo ta bai yega enanan? Ku hopi kurashi. Hopi kurashi. Mi ta beisha ta papia ku diferente hende ku ta basta bo den marketing. Mi tin pare amigu ku ta bon den Facebook Ads pa mi si ke sorte di kosnan ei. Mi tin diferente playlist. Anto nan ta hopi bon den promove muzik rònt mundu riba Spotify, streaming, ke sorte di kosnan ei. Si mi ta kere esei pa haña hende pa skucha ta bai yuda hopi. Anto tambe tin aspekto ku hende sa ken bo ta, branding, all of these things. Anto ainda mi ta bezig ta studia e parti ei purbando di komprondé. Con tur e cosnan ey ta traha. Curashi. Sí. Kico pa bo ta caracteristicanan tambe cu bo mester tin pa pa bo por yega internacional awoki? Escona cu cosnan cu bo ta mira cu bo tin cu develop den bo mes pa por yega eyna'nan? Sa awoki bo papia di marketing pesey ta estrategia pa cu e muziek mes. Pero pa cu bo mes como persona. Unda ta áreanan ku bo ta sinti falta di dje den bo kurashi? Mi ta kere mi mester bira un tiki mas komfortabel ku ta mas vulnerabel. Mustra ken bo ta, laga e hende sa ke bo ta para p'e anto kiko ta importante pa bo. Mi ta kere si bo no ta un artista òf bo no ta traha den creative world, henter bo bida bo ta wòrdu siñá pa bo hasi. E otro cos, e contrali. Pa bo sconde tu cos anto laga e hende mira loke nan ke mira so. Anto ora bo ta artista bo tin cu mustra gewoon ki bo tin aden. Si bo bay purba mustra hende loke nan ke mira, ya, cu e no ta bay work out, bo ta bay come over como hopi fake. Dus. Y e no ta sustainable tampoco pa bo mes. Uhm, si, si. Dus esey ta algo cu mi, mi tambe ta purbando di comprende, ok, bon, con mi por haci cos y ki partinan di mi ta e partinan importante cu mi mester. share ku hende. Si bo por a bai bek den tempu awoki, bo a topa Nathaniel. Nathaniel tin diecisiete, diesocho aña. Bo a kisi un estudio pa bin studia na Hulanda. Ku e informashon ku bo tin awoki, ku e eksperensia ku bo tin awoki, kiko lo bo a bis'e? Lo mi a bis'e, let mas, let mas, mas mihó òp den ekonomi. Bai hasi business. Anto ora bo, bo ta den bo lastu aña di business, kuminsá ku muzik. Bo laat su aña di business. Sí, sí. Mi ta mi lo combina e dos estudionan semper. Sí. Mi ta kere si ta gou un bon, bon idea. Tambe bo ta, bo ta spars'en. Pasobra bo ta haña, si bo kaba un estudio, anto bo, bo kuminsá e otro despues, bo ta paga sinku mil euro pa aña pa bo di dos estudio. Ok. Si bo kombiná nan, ta dos mil pa aña, te ora bo Ah, kaba ya. e di dos. Dus kombiná ta, ta ménos semper, no tiki mas strès. Sí. Basically. Sí, sí, yeah. sí. Sí. Gewoon un, un give and take. Eh, exactly, eh, exactly. Ja, me ah, take stress no matabo. Sí. Awa iba mencionar e comunidad que batin Holanda e, mm -hmm. uta hopi esencial den bo desarrollo como artista. Bota sinti ku si nos na Curaçao aqui, ta tem mais sostém, mais support de nos comunidade, nos friends, nos family, E lo por yuda otro hóbennan tambe ku ke siña ta artista òf ku ke bai den konservatorium ku loke. Bo sa tin un profeshon den músika? Sí, sí. Mi ta kere tin bia nos ta pensa, Okey, si e persona aki ta bon den muziek, entonces si e ta mihó ku mi, e sekermente ku ami ta bai tin ménos oportunidat, mi ta bai tin ménos trabou òf kiko. Pero loke mi a ripará ta si tur hende rondó di bo ta masha bon mes den muziek, ta masha suksèsful, Ka e sigur bo tambe ta bai ta suksesful, no masha bon mes den muzik. Ok, kon asina? Paso tin bia e no ta solamente loke bo ta hasi, pero tambe ta e suerte ku bo tin pa por ta suksesful. Sí. Pero tur hende tin un diferente definishon di sukses. Tambe. Ban bisa, si ami lo ta the next Justin Bieber, mi lo ta extremely miserable. No mi no ta contentu. Mi no mester di tur e atencion ey, mi no mester di trae e sorto di muziek ey. Mi no ta e malu, pero mi no ke trae e muziek ey, bo sa. Pero si Justin Bieber tabata ami, mi ta kere tambe lo ta basa miserabel. Pero loke ta haci mi contentu di muziek ta studiando, siñando cos nobo, dunando les. Mi stima duna les. mi gusta compone, mi gusta. traha muziek, improvisá. Pa mi esei ta successful. Te si mi nunca mi no ta super famoso, nunca mi no ta un household name, I'm fine with it, pasobra mi ta haciendo loke mi ke haci caba. Y di como tin e pasion ey pa siña tambe? Siña otro hende, siña otro alumnonan, siña otro artistanan muziek. Pasobra e comes back to it, mi ta haña muziek ta un manera pa ekspresá bo mes di un manera hopi outéntiko. Bo ta bezig ta krea un sintimentu, anto bo ta bezig ta drag e sintimentu ei over na otro hende. Dus, ami ta hopi kurioso pa sa kiko bo sintimentunan ta òf kiko Joey su sintimentunan ta. Bo sa, mi ke sa, mi ke mira tur hende su personality. Anto mi ta haña ku That's what it's about. Bo tin bo tin sèn ku tur e kos aki business sides and stuff, pero loke ta mas importante ku bo ta sinti emoshonnan ku otro hende tin gana di kompartí ku bo. Kual ta ser un bon manera pa mira? E basta pa positivo tambe pa mira el, pero tòg si bo ta bai esaki bo profeshon ta bin e aspekto ekonómiko. Sí. Pa aba awor aki ku bo a kaba studia, entonces a bai e siguiente stap kaba ku bo ta trahando i bo ta dunando lès, bo tin presentashon. Kiko bo eksperiencia ta komo un artista i e aspekto ekonomiko ku ta bini den dje? Um, komo un artista, eigenlijk bo ta un entrepreneur, bo ta un ZZP'er, anto bo mes mester buska bo trabounan, bo mester haña diferente lugánan ku bo por duna lès, buska bo mes un studiantenan tin bia. Dus pa mi el a kuminsá basta basta fásil. Uh, mi a yama un par di hende con un cold calling. Mi done, hey, mi por duna les na bo school, mi a wak e vacature. Um, si bo ta interesa, esaki ta kin mi ta, kin mi ta hasi. Um, mi mag bin trase ka bo. Na mi sa mi, hey, bon. Tu sona great, mi ta contento cu bo a bel, ke yo ke yo, ma he, e promete bo. Pero tabata, bo a misa seis ora pa siman. Dus no tabata hopi sèn. I was barely getting by. Mi por a paga e hür, anto that's it. That's it. Sí. Basically that's it. Sí, sí, sí. Dus esei tabata un tiki difísil, pero loke ta hopi lèk di ta ZZP'er ta bo ta haña mas proyekto over time. Anto bo ta haña mas um hende ta papia kos bon di bo, anto bo ta haña mas kliente asina. Dus poko poko e seis ora a bira manera di dies ora, a bira djeskuater ora, bira binti ora. Anto. Ya ratu ratu mi mes tabata bai buska trabou pa mi hasi of papia cu hende, hey bam purba hasi proyecto aki, mi no sa con ta hinkey den otro pero si bo hinkey den otro pa mi mi ta mi ta duna les anto nos tur ta wordo paga. Anto asina e cosnan a cana, anto mi ta tin hopi hopi leuk proyecto door e djis puntra anto papia cu hende. Mi por imaginá mi tambe ku djis yega koud, email un hende, mi yama un hende ey mi tin mi por hasi kualke pa bo, mi por hasi kualke pa bo. Ta hopi nerve wracking pasobra bo por wòrdu rechasá. Sí. Hende por bisa bo gewoon flat nò, mi no por, mi no por, mi no tin tempu, mi no tin espacio pa abo. Kon bo ta sinti den e momento ei ku bo na mor di bisa bo haña e nò ei? E ta stop bo of e ta juist pusha bo pa bo toch por purba un bia mas. So esaki ta bo bread and butter. Sí, So sí, you have to. sí. Ehm, e kos ta, ora bo, bo eenmaal get the ball rolling, bo ta haña hopi mas sí ku bo ta haña no. Ok. Dor na kuminsamentu, promé ku bo get the ball rolling, tur kos ta no. Sí. Dus, ora mi a haña mi promé sí ta dunando lès na un, na un lugá ku yama IJsselstein, serka di Utrecht. Esey a pone cu mi por a buta esey riba mi CV. Anto e ora ey, tur bia cu mi a aplica na otro luganan, nan a mira, hey, mi ta traha aki nan, mi a caba conservatorio, mi a haci esaki, esey. Entonces e ora ey trabounan a bira hopi facil pa mi haya. Pero no, na cuminsamentu, nerve-wracking. Bien stress mi, mi ta eynan, mi no por drumi anochi pasobra mi sa cu mi tin un bel un hende siguiente dia pa mi, pa mi bay pidi trabou. Pero den e momento n'ey loke ta yuda ta ya mi ta papia cu mi mama, mi ta papia cu mi roma, mi ta papia cu mi freya, enton nan tur ta bisami hey you got this, haci'e gewoon, kico ta nos ta yudabo, asina gewoon cu bo tin e support di otro hende ta haci'e cosnan posibel, si mi tabata riba mi mes lo mi no ta por. Te se'e trobe te cu cu ta duna bo e candela, e curashi ey pa bo. Tog cu e rechazo of no, bay busca algo mas den loke bo ke logra eigenlijk. Sí. Loke bo mester pa haci cos dificil un tiki instabil na aki ta hende hopi stabil na bo banda. Pasobra tur bia cu bo ta sinti bo swak, mi no por e cos aki, mi por ta mitin cu con give up, bay, bo sa bay haci reacto no, ma. Si no ta Busca recht. trabajo den oficina. Sa bai traha den Tra nueve oficina. pa cinco Ai to si, cabo dia. bai traha den warehouse. Bo sa ke ku ta? Kual ta, you know, some people have to do it. Pero tur bia ku bo ta sinti manera bo tin ku give up riba kos, e ora ei um bo amigunan, bo rumannan, bo mama, bo tata, bo frei, whatever, tin ku bisa bo, hey, no, sigui, purba un bia mas. Anto asina bo por get through it. Esei tambe ta un bon manera pa nos clausura awo aki ku comunidad. Ta e un di e driving force, ta un di e maneranan cu ta yuda motiva, inspira otro hende pa tuma un coraje pa bai pa loke nan ta logra p'e ta. Sí. Danki Nathaniel un bia mas pa sinta huntu cu nos aki nannan, tene un conversacion hopi interesante di kico bo experiencia ta ta como un studiante cu a haci dos opleiding, cual esey mes tambe ta un cu cu bo mes tin coraje pa bo haci esey, Verdad. pero e tambe por por ta haciendo awor aki O waki e bida di artista di un jazz player na Hulanda. Ah, danki, danki. Mi nome ta Angel Marie, amde ta boso host pa Kurashi Podcast y te e siguiente episodio.